Um, Evelyn Williams ydy fe enw i, a dwi'n athrawes anghenion arbennig yn ardal Dyffryn Anlla. Um, dwi'n rhan o dîm athrawon, 14 ohona ni, yw'n niferoedd, mynd ar draws ysgolion Gwynedd yn rhoi cefnogaeth i ddisgyblion, gymorthyddion ac i athrawon i rieni ac i llywodraethwyr, lle mae yn, yn rôl ni yn reit eang. Um, dwi yma pnawn yma i rannu syniadau, pethau sy'n gweithio hefo ni, hefo'r tîm gwybyddiaeth a dysgu. Um, ac yn gobeithio felly gallu rhannu yn arbenigedd o fewn yn sir ni. Da ni wedi cydweithio hefo Sir Conwy ac mi fyddai'n trafod hynny wedyn. Lle. Um, Mae athrawon Tîm Gwybyddiaeth a Dysgu wedi cael hyfforddiant elclan, ac yn sgil hynny mae yna gymorthyddion wedi cael yr hyfforddiant hefyd. Felly, da ni wedi bod yn cydweithio hefo'r um, cydlynwyr anghenion arbennig hefyd yn y rôl yma. Da ni wedi rhannu gweithgareddau um, i ymestyn gwaith cwestiynu blanc, a dyna mewn ffordd fyddai'n dangos i chi pnawn yma beth 'da ni wedi rannu efo rhei ysgolion a sut 'da ni'n datblygu pecynnau waith i hybu gofyn cwestiynau, yym rhesymu blanc felly. Dwi am ddangos jyst y daflen yma, mae yn eich pecynnau chi. Da ni'n defnyddio hon fel ffordd o asesu um, i ryw raddau hefyd. Felly, cydweithio hefo hon, mae modd i chi dynnu'r lliwiau allan ac defnyddio hi fel taflen asesu, fel mae'r plentyn yn datblygu, da chi'n llenwi'r lliwiau. Felly, gymera ni bod hon yn hollol wag i ddechrau ac fel mae'r plentyn yn dod yn ei flaen, da chi'n llenwi'r lliwiau, da chi'n gweld, gallu gweld yn syth beth yw lefel nhw 'lly. Um, felly mae hwnnw, jest wrth basio heibio, mae honno gynoch chi. Um, Therapydd iaith, Karen Coulton, sydd wedi mynychu cynadleddau yn y gorffennol, sydd wedi cynllunio hon, ac um, mae Betty, Betty Cadwallader um, wedi rhoi caniatad bod hi'n cael ei ddefnyddio felly ar draws y Cymru. Felly. Wedyn, um, Mi ydan ni'n defnyddio hi a mae'n effeithiol iawn ac yn help. Yym, un peth arall fydd, fydd y cymorthyddion yn wneud, os dyn nhw'n yn hyderus iawn, maen nhw yn uh, gwneud y daflen lot llai ac fydd, fyddan nhw'n gosod ti o gwmpas y dosbarth, jest fel, da chi'n bod os dyn nhw'n yn hyderus, felly bod nhw'n gallu troi at yr adnod er mwyn gofyn, nid yn siŵr bod nhw'n gofyn cwestiynau ar y lefel cywir um, i'r plant yma felly. Dyn, um, a ni'n meddwl sa, sa hwnna'n fuddiol iawn. Um, da ni weld o'n fuddiol beth bynnag. Felly, ai, ai ymlaen i sôn am, am y cynllun iaith blanc. Mae'r uh, lefelau wedi creu yn dilyn gwaith ymchwil yn yr Unol Daliaethau yn 1978 gan blanc Rose a Berlin, lle y triwyd i edrych ar pa mor gymhleth oedd yr iaith a ddefnyddwyd ar lawr dosbarthiadau, ac yn sgil hynny di creu pedair lefel wedi ei graddio yn ol cymhlethdod y cwestiwn. Ac os da chi'n cofio'r daflen arall, y daflen asesu, oedden ni'n cychwyn yn y lefel un, ac da ni wedi dynodi hwnnw fel gwyrdd. A mae hwnnw'n plethu efo lot o bethau da ni wedi weld eisoes bore yma, dwi'n meddwl. Cychwyn ar y lefel un, gwyrdd. Iawn? Felly, lefel, lefel un, sef dyna fo. Yr, mae'r ateb o flaen y plentyn, 'lly. Yym, cysylltu, adnabod ac enwi pethau gan edrych ar y gwrthrych cyfan. Felly, er eng- rhai enghreifftiau. Enwi pethau. Beth ydy hwn? Lle mae'r gacan? Hynny di, mae yna lun o flaen y plentyn a da chi'n gofyn y math yma gwestiynau. Chwilia am un fel hyn. Beth welist ti ar y bwrdd? Tynnu'r llun o'na a gofyn idrach da dy o'n gallu cofio be mae e wedi weld. Wedyn, ar y lefel un, mae o'n syml iawn. Lefel dau, mae o'n mynd i'r melyn, wedyn mae'r daflan ganddoch chi, dydy. Um, mae nhw'n meddwl a chwilio, jyst yn elfennol iawn. Mae'r atab bod y flaen di, ond rhaid ti chwilio amdano. Ateb rhyw gwestiynau fel pwy, beth a lle. Edrych ar ran o'r gwrthrych. Disgrifio pethau ac adnabod beth a wneir hefo'r pethau. Ffrwythiant y gwrthrych. Hefo beth wyt ti'n torri? Ydych chi'n gobeithio bod am di ddeud siswrn neu gllall neu beth bynnag. Disgrifio golygfa. Beth sy'n digwydd yn yr olygfa? Adnabod pwy, pwy sy'n cael ei ben-blwydd, os oes na lun a plant yn cael te parti a'r un efo'r bathodyn pen-blwydd fydd e efallai yn gallu deud. Mae'n mae wir dweud, os di'r plentyn ar lefel un, um, bod chi ddim yn ymestyn rhy bell i lefelau 3 a 4, um, nad aros o fewn lefela'r plentyn ydach chi felly. Felly dwi'n parhau ar lefel 2. Um, eto, mae'r mae ateb bod o flaen di a rhaid ti chwilio amdano fo. Cysylltu pethau sy'n mynd efo'i gilydd. Be sy'n mynd efo cyllall? Meddwl am ddau o nodweddion. Chwilio am rhywbeth sy'n felus ac yn goch. Adnabod gwahaniaethau. Sut mae'r rhain yn wahanol? Rhoi esiampl o fiewn categori. Chwilio am ffrwyth oren. Maen nhw'n ymddangos yn gwestiynau hawdd, ond os plentyn efo problem fel hyn, mae, mi welwch chi, does dy'r iaith ddim ganddyn nhw i fynegu hunan, lle. Lefel 3. Meddwl o chwilio ond dipyn bach mwy o gig ar yr asgwrn wan. Meddwl am syniadau rhoi ei hun yn sgidia rhywun arall. Rhag weld beth fydd yn digwydd nesa. Dydy'r atab ddim o dy flaen di. Chwilia am cliwiau a meddwl am ateb dy hun. Gallu rhagweld petha. Beth all ddigwydd nesa? Edrych ar lun. Beth mae'r, be bynnag sydd ar y llun, yn ei ddweud, os oes a bobl yna, wir, da chi'n gwybod, o'n, on, neu gwaith efo rhyw blentyn um, uh, wythnos dwytha, lle, ac Dwi'm yn gwybod, ges i yn ateb, dwi'm yn gwybod, achos doedden nhw'm yn gallu deud be oedd, rhag fynegi be oedd rhywun arall, a, a mae o'n, mae'n dychryn chi ddeud y gwir, bod gynnyn nhw ddim yr iaith i allu egluro'i hunan 'lly. Sut mae o'n teimlo? Dwi'm yn gwybod, dwi wedi cael, os dio ddim wedi cyrraedd y lefel tri, falle bod y plentyn yn lefel un a dau, ond dim wedi cyrraedd tri. Um, diffinio pethau. Beth mae dathlu yn ei feddwl? Eto ar y lefel tri, meddwl a chwilio ond yn ddyfnach, felly um, sut mae'r rhain yn debyg i'w gilydd? Mae hwnna'n anodd chi. Sut mae'r rhain yn debyg i'w gilydd? Dangos yr un sydd ddim yn binc, mae pethau negyddol wir yn gallu creu trafferthion mawr. Dweud wrthau am dy parti ben blwydd di. Gorau meddwl amdano fo'i hun, lle. Sôn am ddilyniant. Dweud wrtha i sut i wneud brechdan. Trefn ddim yn ei le, ddim yn gwybod beth sy'n dod nesaf. Felly, da ni'n mynd i'r lefel pedwar. A hwn, hwn, da chi'n wirioneddol meddwl am y plentyn a illa sydd wedi bod, na ni ddeud, wedi bod yn hogyn neu hogan ddrwg amser chwarae, mae rhywun yn gofyn, pam nes di hynny? Wel os di'r plentyn yma ddim di cyrra lefel pedwar fydd o ddim neu hi ddim yn gallu deutha chi pam bod o di gneud y fath beth felly. Achos dio di cyrradd y lefel yna o gwestiynu dio ddim yn gallu gneud. Datrys problemau ar lefel fwy cymhleth. Rhoi esboniadau a barn ei hunain. Atab cwestiynau pam. Dydy'r ateb ddim i weld. Rhaid i ti feddwl am y ffordd i ddatrys y cwestiwn. So sa'n gallu bod rhag gweld canlyniadau newidiadau. Beth fyddai'n digwydd petai rhywbeth yn digwydd, lle? Adnabod yr achos. Beth wnaeth i, beth bynnag, ddigwydd? Rhaid esboniad. Sut fedri di ddweud fod Rhywun yn drist. A mae hyn yn amlygu pan fydda i'n darllen efo plentyn a mae 'na lyniau fyddan yn edrych ar gwynebau yr plant neu'r pobl neu'r cymeriadau ac yn gofyn sut ti'n gwybod uh, bod nhw'n hapus a weithiau dwi'm yn gwybod achos dyn nhw'n gallu deud a da chi'n meddwl bod nhw ddim yn gallu cymryd yr cliw bach yna o wyna, wynaf bobl. Mae o'n, mae o digalon, dyd y gwir, tydi? Dyn y lefel pedwar. Cari ymlaen. Yr un peth, felly, um, datrys problem y safbwynt ei hun neu rhywun arall. Beth fysa ti'n gallu ei wneud? Sut fedrwn ni drwsio fo? Mae nhw'n cael meddwl wan sut i, i atab o. Um, cyfiawnhau pam bod y blodyn yn tyfu Os ydych chi'n gofyn cwestiynau um, lefel 4 i blentyn sydd o lefel 3, fydd o ddim yn gallu atab rhain. Lle. Pam nallwn ni dyfu planhigyn heb bridd? Pam bo hwn yn cael ei alw yn fwrdd gwyn neu pren mesur? So mae rheina i gyd ar y lefelau blanc. Da ni fel rheol yn, yn ymwneud bron iawn um, efo plant sy'n ar y lefel 1 a 2, um, a rhai yn gwthio i 3. Um, mae yna gymarthyddion yn gweithio wrth gwrs ar, degeta, ar dargedau sydd wedi cael eu rhoi gan y therapyddion iaith ac um, byddan nhw'n cael arweiniad pellach ynglyn â sut i symud drwy'r camau. Yym, fel ddudis i eisoes felly, yym, na i edrych yn ôl at, yym, na i jyst dangos hwnna unwaith eto i chi. Wedyn, ma, dwi'n meddwl bod hwnna yy yn gwreiddiol felly mewn ffordd i, i chi allu yym, ddefnyddio. Os dwi'n mynd Yn eich pecynnau chi, fe welwch chi fod ganddoch chi becyn efo llun tractor yna fo. Ia. Mae Einir Wyn Owen yn athrawes sydd yn rhan o'r dîm, tîm gwybyddiaeth a dysgu ac yn sgil um, gwneud um, hyfforddiant, um, mae wedi darparu um, lluniau ac wedi rhoi y cyd-destun y, y cwestiynau lefelau blanc yn ymwneud â sawl llun, llun yn yr pecyn. Ac mae'r er pecynnau bach yma wedi bod yn, yn fuddiol iawn i gymorthyddion i weithio fo unigolion neu fo grwpiau blant, unigolion fwy na, fwy na heb, i fod yn onest. Um, os da ni'n edrych ar y bel sybyrnau mawr, Yym, fe welwch chi yym, lefel un, yym, beth ydy hwn, felly sa yna rhywun yn edrych ar um, dangos y tractor ac yn gofyn iddo fo beth di hwn, a dangos y bels mawr i mi ble mae'r trelar ac yna flaen. Mae hynna yn, yn uh, be mae'r plentyn yn ei weld, dyna fo, mae weld o'n syth felly. A trosodd Yym, mi oedd lefel 2, lefel 3, lefel 4. Ond wrth gwrs, fel o'n i'n deud eisoes, os da chi wedi canfod bod y plentyn ar lefel 1, da chi'n aros ar y lefel 1 ac ymestyn ella i ddau, da chi ddim yn mynd um, i lefel 4 yn syth achos bydd y plentyn yna ddim yn barod i fynd i lefel 4. Mae rhaid nhw fynd trwy'r yr, um, yr broses felly. Um, Ydyn, da ni fel tîm yn defnyddio'r rhain ar draws Gwynedd. Um, mae yna becyn arall um, cynllun cyfres cychwyn eto ac um, fel ydys eisioes um, bod ni wedi cydweithio efo Sir Conwy a mae'r rhain a chi wedi gweld trwad yn fan acw mae Ann Owen wedi um, dangos Rhai o'r llyfrau a dwi'n siŵr bod rhai o'na chi wedi i prynu nhw. Wedyn, yn y cydweithio, um, gafon ni fenthyg y lluniau, diolch yn fawr, a da ni wedi i cyplysu nhw i waith um, lefelau blanc ac wedi cymryd llun o'r tudalen ac wedi gosod y cwestiynau o lefel 1 i lefel 4. Felly mae'r mae hwn yn adnodd gwych i'r um, cymorthyddion i'w defnyddio hefo'r efo plant felly. Um, Os na ni edrych ar Os fedrwch chi droi'ch llygad at dudalen 2 yn yr y cynllun iaith blanc, ac be, be mae hwn yn ganiatau ydy, efallai bod hwn, y lluniau, um, yn ddelfrydol falla i blant cynradd, ond mae hefyd yn rhaid rhyw syniad i chi ella efo unrhyw fath o lun um, ac datblygio